Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta', Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery. Int Min Int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Merħba u grazzi talli erġajtu ingħaqadtu magħna għal programm ieħor ta' Int Min Int. Illum ser nerġgħu niddiskutu il-mużika. Però din id-darba minn daqsxejn differenti għaliex ser niddiskutuha mil-lenti tal-artist. Ħa nibdew b'daqsxejn ta' filmat illi ppreparajna dwar il-pjattaformi diġitali tal-mużika. Inti tużah Spotify? Tużah? Fid-dinja diġitali li ngħixu fiha llum, għandna varjetà vasta ta' pjattaformi tal-mużika li nistgħu nużaw. Fost l-aktar pjattaformi popolari tal-mużika li jintużaw ta' spiss huma SoundCloud, iTunes u Spotify. Dawn il-pjattaformi, għalkemm kollha jservu l-istess għan finali, dak biex iservu bħala librerija tal-mużika ġewwa l-ispazju diġitali, l-ebda minnhom ma ġie introdott fuq is-suq għall-istess raġuni. Eżempju ta' dan huwa Spotify, fejn fl-2006 ġie introdott għal madwar id-dinja għall-ewwel darba, bl-għan ewlieni biex jitnaqqas il-piraterija tal-mużika. Ħaġa oħra li jipprovdi Spotify huma playlists personalizzati. Inti jista' jkollok rekomandazzjonijiet skont dak li tħobb inti, tibni kollezzjonijiet ta' mużika u poddati għalik, u ħafna aktar. L-idea ta' personalizzazzjoni kienet xi ħaġa kbira għas-semmiegħa biex min ma kellux il-ħin jew l-għarfien biex ifittex għall-mużika, L-applikazzjoni setgħet tagħmililu hi stess. Fuq l-id l-oħra hemm SoundCloud, li ġie mwaqqaf fl-2007. SoundCloud jiddistingwixxi ruħu minn pjattaformi oħra billi jaħdem bħala l-ekwivalenti tal-midja soċjali tal-mużika. Jiġifieri, kull min jixtieq jista' jtella' l-mużika tiegħu jew tagħha fuq il-websajt b'xejn. Dan jagħmlu servizz uniku, li jipprovdi ċans ta' opportunità għall-mużiċisti biex jiġu skopruti minn udjenza varjata, b'mod ekonomiku. Bis-saħħa ta' dan, artisti żgħar, kapaċi jirnexxielhom isibu suċċess internazzjonali u jibnu karriera fl-industrija. Fl-2001, Apple introduċew iTunes, bit-tir prinċipali li din isservi bħala pjattaforma esklussiva tal-mużika għal nies li jużaw l-apparat ta' Apple. Fl-istess sena, Apple ħarġu wkoll l-iPod, Apparat sempliċi u żgħir biżżejjed li jbiddel l-esperjenza ta' kif nisimgħu l-mużika llum il-ġurnata. Differenti minn applikazzjonijiet oħra, iTunes jirrikjedi li tixtri l-mużika qabel ma tkun tista' tismagħha. Sal-2012, iTunes kien iżomm l-ewwel post bħala l-iktar pjattaforma użata mill-pubbliku, sakemm inqabeż minn Spotify li għadu jżomm dan il-post sal-lum. Lura magħna flimkien mal-pjanist ta' Red Electric Alejandro. Eh, Alejandro, ħasisik l-ewwel ħaġa, apparti mill-bot mill-ġeneru ta' mużika li tipproduċu bħala Red Electric, mhm. inti personali x'tieħu gost tisma' l-iktar naf mużika klassika tal-80s, x'insibu eh, fil-playlist tiegħek? Ehm, taħlita totali, ġifiri jaf, jaf, naħseb jekk jek taħdem abletajiet, naħseb tispiċa tispenja xi 500 sena ta' mużika speċi. Min kollox, ġifiri nħob ħafna nħob ħafna l-ġeneru tal-jazz, jogħġobni ħafna l-pop ukoll, nemmen li ħafna pop tajjeb, jogħġobni l-klassiku. Iktar ma jgħaddi żmien inqas natikas il-ġeneri u l-labels u iktar iktar sort of infittex mużika li nemmen li verja tajba speċi ta' u mamula magħmula ġenwinament mill-qalb sort of magħmula tajba, jiġifieri. Eh, il-pjattaformi digitali tal-streaming, eh, inti bħala songwriter, kif tħoss li jenuk minn dik il-lenti ġviri ta' songwriter nibdew minn hemmhekk? Enu ħafna ġviri, enu fis-sens li llum diska m'għadix ma dekx il-post minn fejn tirrilisja ma dekx tagħmel differenza, ġifieri jekk eh, meta tara l-istats illum lum pajjiżi ħajġu ħajkollok listeners minn ovvjament fil-każ tagħna ħajkolli minn Malta, ma ħajkollok minn kull imkien fl-Ewropa, barra mill-Ewropa, jiġifieri bħala in terms of as a songwriter it's definitely beneficial f'dak l-aspett fis-sens li ismek dejjem qed jidher u qed jidher ma' udjenzi eh, differenti ħafna. Nasib għamlet iktar faċli biex tilħaq udjenzi, ġifieri fejn qabel forsi iktar faċli li t-target audience tiegħek tkun waħda lokali permezz tal-streaming naħseb tistgħu tilħu issa. Ekku, ġifiri, again, l-udjenzi l-lum ġurnata everyone's just a click away eh, essentially from your song. Fl-istessin jasikina li taqta daqxej minn ġiġ naħat għalix eh, il-medja ta' diski li jiġu uploaded fuq Spotify kull-jum minna lija jaxi 60.000 diska kull-jum. Eh, ġifiri. Kompetizzjoni ħarxa. Dik id-diska li ħriġt inti fil-verita speċi ta' tikkompeti ma' dawk l-eluf kollha oħra ta' diski. Ġifieri on the one hand għandek il-beneficju li sort of everyone is one click away from your song, on the other hand għandek eh, eh, kulħadd jista' kulħadd jista' japplodi għad-diski bħalek ukoll, ġifieri hemm dik. U mill-entità Red Electric, kif tħoss mhm. li eh, jgħinukom daw il-tip ta' pjattaformi? Mill-entità Red Electric li ovvjament Daw il-platforms li jagħmlu huwa li jħarġu b'sort of tools biex eh, dak li jkun jiskopri mużika ġdida. Ġifieri għandek pereżempju, nuża Spotify bħal eżempju, għandek l-artist radio, allora jekk jien pereżempju qed nisma' band jew artist li joġobni, nista' nidħol fir-radio tiegħu u jissuġġeri li mużika li tinstema' simili. Għandek il-playlists ovvjament, allura l-istess again ir-reach tikber ħafna permezz tal-playlists, illi għandek kemm il-playlists, l-editorial playlists ta' Spotify, kif ukoll il-playlists li għamlu n-nies. Allura, spiċċa li hemm tajb ukoll il-mużika saret ħafna iktar parti mill-ħajja tan-nies, fis-sens li dak li jkun, pereżempju, jagħmel playlist tal-gym, pereżempju, u mar il-gym u tefa' l-headphones u qed jisma' l-mużika tiegħek waqt li qed jagħmel workout. Qabel fi żmien is-CDs jew bis-CDs kienet diġà teżisti, ma qabel is-CDs dal affarijiet ma stajx tagħmel. Għamlet iktar faċli ovvjament. Eh, mhux ħaġġor il-gramofon miegħek il-ġiem speċi ta' tifhem. Allura allura saret il-mużika saret ħafna iktar portable ukoll. Semmejt diġà xi features ta' Spotify jekk nitkellmu fuq l-algoritm xi ħaġa li eh, forsi xejn diffiċli biex tifhimha totalment, però tħoss li b'mod ġenerali il-mużika li ħriġtu intom l-algoritm ta' Spotify Enitkom jew le? Eħe, definitely enitna, ovvjament hemm daqsxej ngħidlu minna tricks of the trade, ġifieri. Kemm it-tela l-mużika eh, frekwenti, tru li ma' distributors qed titla, ġifieri ovvjament hemm ċertu affarijiet bħal record labels illi naturalment jieħdu ċertu priorità meta jiġu għal biex dak l-algoritm sort of jiffavorixxihom. Eh, imma definitely li jena, ġifiri kif qed ngħid. Rajt ukoll qabża fl-udjenza, ġifiri. Rajna qabża fl-udjenza kif ukoll firxa anka fil-pajjiżi, ġifiri l-lum ġurnata anka umbat li jem tajb u għalin titarat il-linkja mal-pages l-oħra tijak. Allora, per eżempju, titħol Instagram u tara, per eżempju, li zdidlek follower mill-Arġentina, per eżempju. U dan aktarx li skopri iktru Spotify, per eżempju. Anka radio plays rajna li zdidunna, per eżempju, Waħda mill-aħħar singles li ħriġna ġiet ippikkjata fuq ħafna radios madwar l-Ewropa. Illi 99% ġrat tru dil-biċċa xogħol eżatti effett ta' sort of dil-firxa li bdiet mill-dawl algorithms. Semmejna l-iktar Spotify, pero kif tikkompara din il-pjattaforma ma' pjattaformi oħrajn simili, bħal per eżempju Apple Music, YouTube Music, kif tikkomparom? Eħe, bla maritna ti priorita l-Spotify sempliciment għax naf li l-industrija tħares ħafna li Spotify u anka l-artisti l-emmek qed ħarsu l-iktar. Però bla dubju illi mhuwiex il-platform illi l-iktar li joġobni in terms of the streaming quality. Ġifiri, darba kont provajt Tidal mhm. illi huwa elf darba ħjar fejn tħoss streaming quality. Eh, u nemmen li Spotify eh, jaxa. Kwalità qed nitkellmu fuq il-kwalità ta' diski li hemm jew jew il-kwalità teknika. Audio quality. Il-kwalità teknika. Audio quality, yes, yes. Tidal basikament hija issue ta' compression sort of tidal jikkompressaw ħafna inqas. L-arwa YouTube, l-audio joqtluħ. Imma umma Spotify li għandu kifet l hemm daw it-tools li ma tajbin ħafna, ġvri jena ġili nisma diska waħda li kont naf bija u nispiċċa nisma 20 diska wara minn artisti li qatt ma konna f'bihom, ġeneri li s-soltu ma nfittix, ġifiri Minn dak l-aspett żgur li huwa l-platform l-aktar komdu u konvenjenti. Kollu grazzi għat-teknoloġija. Ekku, ekku. Il-ħabib tagħna Mark Allen kien sejjer l-università u ltaqa' ma' xi ħadd partikolari. Ma nafx għalfejn kien sejjer l-università eżatt, però ħa naraw daqsxejn ma' min iltaqa' fit-triq.

Mela, fakkarni għalfejn. Mela jirt immur l-ICA tal-MCAS il-Mosta, jekk jogħġbu. All right. Inti għalik problema biex il-radio? Eżif, mhux ovvja. Ejja minn hemm. Eh, Dil ewwel waħda tiegħi. Grabbed my keys and headed for the weekend. Saw your post and I couldn't even pretend.

Eżatt! U ni vera nipprova ma nżommx grudges imma kultant your human side takes over, taf kif? Yes. Malti. Kurżità, I mean, inti ġejja obviously from the artist side, jiena ġej from the radio side, ehm, u daqsxejn from the artist side ukoll. Eżatt, jiġifieri, eżatt. ehm, Spotify or streaming on general versus radio. Issa ovvjament għal kan ngħidlek f'kuntest ta' Malta sewwa, eħe. jekk nistgħu nqisuh. Mela, Speċi għal. f'Malta nemmen li r-radio importanti ħafna. Ġeneralment min qed jippreżenta jgħid di artista Maltija u Nagħmlu aċċenn, eħe, le, eħe, ekku, ħafna drabi nagħmlu aċċenn. Eżatt, eżatt. U naħseb li hija xi ħaġa vera tajba. Plus li nemmen li l-artisti illum il-ġurnata vera they stepped up their game. Ej, di tafa, ma. Yes! Yeah, yeah, yeah! yeah!

Nilqakom lura fl-istudio u sakemm nistennew lil Megan tasal, ħanfekom daqsxej x'ser jiġri. Ser nilagħbu l-logħba musical interview. Eżatt wasal, ser nkun qed infiehem x'ser jiġri. Musical interview, ġili smajtu biha? Le, qatt ma smajt biha. Ħafna komda xej ser jiġri, tajjeb. Bażikament għandna din il-bawla hawnhekk kollha mistoqsijiet, ser tieħdu in turns illi ittellgħu mistoqsija kull wieħed u t-tweġiba tagħkom ser tkun forma ta' mużika, ġifieri inti ser tkanta u inti ser iddoqq, tajjeb, u mbagħad tippruvaw taqtgħu liema diska hija t-tweġiba tagħkom. La wasalt tard ħa tibda inti, tajjeb? F'idejk, f'idejk. Tieħu l-bowl u tella' l-ewwel mistoqsija. Eh, eh, tlaqna, sibni, sibni ħan saqsi jiena. Mela. L-aktar diska li qed tisma' riċentament. Battilek imma, ġifir ħatarafa, u ħadem minn dawk. Nafa. Għaxin għaw Megan nibotu ħafna mużika eh. xurxin. All right, all right, sajjer. So probabli ħatarafa, jek semata, ħankru nafu mela jek semata xjole. Mela. Give it to the water. Ma l-ewwel kienet oh, pronta, ja? Eh? Pronta. L-ewwel għaxxa. Sabiħa ħafna ħafna. Ja, diska mill-aħħar album ta' Stormzy. Ekku. U kitibha wkoll Jacob Collier. Hemm writer li tnejn nħobbu ħafna. Tajjeb, mela xi ħaġa komuni bejn it-tkom single ukoll. Ejwa. Mela, bawl in-naħa l-oħra. Ja, kun, eh, mhux ħan- mhux ħan kanta tiegħi jien, all right. Le, le, fid- Ħanamlu n-naħa l-oħra u għandkom mistoqsija kull wieħed, tajjeb? Okay. Mela, tlaqna. Hmm, Diska li tfakrek fid-dar. Tafa di. Naba. Battili. Kif qed taraw hawnhekk hawn pattern. Kollha kollha xurxin. Literalment. Okay. Imma mhux tfakkarni f'din id-dar. Okay. Imma konna nġġu dar oħra. Okay. So. They say this house is haunted. Pero li tafa. U mux għet nejt id-dar kienet haunted laqas. Ma i. Ekkon ta' saqsi kiena. Le, tipo li dejjem ħaterġa tmur id-dar, in her childhood home u hekk għalhekk. Tajjeb, u x'isima s-single, Alejandra? Haunted House ta' Holly Humberstone, l-istess artista li vera nħobbu. U żajt linja mis-single mela li bil-fors kellu jaqta' il-titlu. L-ewwel diska li tiftakar tipperformja quddiem udjenza. Okej. Ħa naraw li mkienet. Over the rainbow, ovvjament. U fej kont? Kienet ġo Mela dik kienet ġo eh, kunċert li meta tagħmel eżamijiet tal-mużika u ġib distinction insomma jagħmlu kunċert speċi tal għal min ikun ġab distinction. U kienet, kienet l-ewwel piece li kont daqqejt. Ilu xejn dan? Ilu, ilu, kelli, kelli naħseb xi għaxar snin nitkellmu, eħe, tlettax, erbatax-il sena ilu. Ejja, ejja. Tajjeb, morru għall-mistoqsija li jmiss. Mela. Alejandro, ħa nagħmlu daqsxejn x'mistoqsija għandu għal Megan. Mela, diska mill-artist jew band favorit tiegħek? Okej. Biex inbattieli dik. Okej, tajjeb. Okej. The long and winding road. Tlaqna, tlaqna, eh, jek ta' faħalli konna xej improftu performance. Aha, The Beatles. Oh. Eżatt, nħobom ħafna, ħafna. Guilty, mux guilty pleasure, insomma, classic, so. Eżatt, eżatt. Naħseb l-axħar mistoqsija, għanna ċans, ċans għalija. Interessanti ti. Diska li tfakrek fit-tfulija tijek. Mela, diska li tfakkarni fit-tfulija tiegħi. Ehm. Srever ta' Santi. Ok, ħa nagħmel di. Ehm. No idea, eh? Xi xi Disney song di jew hekk le. Din hija t-tema ta' The Good, The Bad and The Ugly ta' Ennio Morricone. U tfakkarni fi tfuliti għax missieri ilu bl-istess ringtone tagħha minn ma nafx meta. Allura d-dar u anke ġifieri dejjem fil-karozza kull darba jdoqqlu l-mobile ikollu di għandu l-mobile vera jgħajjat, allura dejjem qed tgħid. Le, tajba di iżda. Għadu biha r-ringtone sal-lum il-ġurnata ġifieri? Bla ma rrid hija t-tema li nagħmel. Ovvjament. Ovvjament, tifhem. Naħseb għandna ċansa l-oħra, hux hekk? Il-produzzjoni qed jgħiduli iva mela mmorru għall-aħħar mistoqsija. Id-diska favorita tiegħek? U inti qed Libja. Aha, tajjeb. Ejwa. For a change. Ma għandha storja wara għal xiex il-favorita tiegħi. Ħa nipprovaw mela l-ewwel naraw jaqta' ħiex imbagħad għidilna xejn l-istorja warajha. Ħana mill-imħan biċċa ħanibda. Okay. Ħajqa ta' ħamar Ħallu ħallu għaddejja, don't worry. Like a bridge over troubled water. Tama. Of course, of course. Kien kien sema ħili Alejandro, u mbagħad mort nara il-Jacob Collier, kien daqqa u hemmhekk għajfen il-lavutit u jisnismajt iktar il-meaning u xirdu jfissru biha u ġast I fell in love with it, u. Diska kbira. Jien naħseb waħda biss kellna ħażina u xek illi illi Megan. Eżatti, so jien nerbaħ niġi le. Eżatt, eżatt, eżatt, inti rebbieħ tal-kompożizzjoni żgħira li kellna llum. Kollu tor tar-ringtone. Eżatt. U naħseb aspett ieħor tal-mużika huwa l-autotune, ma nafx jekk ġielix forsi ħdimtu bih jew esperimentajtu bih. Ħa morru biex naraw daqsxejn dan il-feature qas li preparajna dwar l-autotune. Ħafna nies jaħsbu li Auto-Tune huwa dik il-ħaġa li tagħmillek leħnek bħal ta' T-Pain. Jew inkella bħal dak ta' Chipmunks. Imma fil-verità, x'inhu Auto-Tune? Iltqajna ma' Lou Grech, producer u mużiċist lokali bl-esperjenza f'dan is-settur. Auto-Tune huwa pitch correction tool żviluppat minn a software development company jisimha Antares. U bħal Auto-Tune hemm ukoll anki kumpaniji oħra bħal Thelemony li żviluppat il-Melodyne. So jiswa qed ngħidu Melodyne u Autotune huma the two big names in pitch correction. X'tista' tagħmel bih? Bl-Autotune inti tista' taqbad ħsejjes li għandhom pitch partikolari u taltera l-pitch tagħhom. Ovvjament l-iktar użu komuni tagħhom huwa li eh, ikollok a vocal line ta' kantant u eh, mill-performance ta' ċertu noti li jkun laqtu il-set eh, vocalist Tista' tammendhom biex kollhom jishom performance ta' kollha tikkantaw xi ħaġa differenti sort of, noti differenti. Issa jekk hux trid tirranġa jew tbiddel, daka it's left up to the producer. U Luke, veru li b'awtotune kapaċi tagħmel xi ħadd li mhux kapaċi jkanta, ikanta? Downright answer, le. Imma tista' tagħmel il-mirakli iwa. U għalhekk x'taħsbu li għamilna? Saqsejna lil Luke jekk mhux kapaċi jagħmel mirakli fuq leħni. Sweet Caroline, pa pa pa, good times never felt so good. Ok, u għawek għanna noti li kanta Jake. Eh, l-ewel chord li għanna hija G major. U suppost Jake Kanta bi. Ta. Good. Il-good fejn hi? Good times never felt so good. Good times. La mhux tisamel. Ovvjament għalhekk għadlek tista' tagħmel mirakli ma tistax ġibu professional singer għax il-mod ta' kif jitkanta u ċertu eh, delivery tal-kant. Dik hija iktar abbinata lejn il-persuna. Imma d-denotes, the pitch, eħe, jistgħu jittranġaw. U kif ġie leħni wara autotune? U mingħajru? U l-iktar giveaway hija s-sweet. Sweet care. Vizavi għal sweet care. Dik, dik l-iktar li tinstama da. Għax, ma konċ daqsek off il-bqija, imma jenejdu. Grazzi ħafna Luke. Mela mill-lum tista' tibda tistenna d-demos tiegħi fil-post ta' xbin. Grazzi talli segwejtu Int Min Int tal-lum, nispera illi ħadtu gost magħna daqskemm aħna ħadna gost inwassluhulkom. Grazzi lill-isponsors tagħna u ser nagħlqu il-programm tal-lum bil-mistiedna illi kellna, Megan u Aleandro illi ser jagħlqu l-programm kif imiss performance illi fiha żgur mhux ser ikun hemm auto-tune. Sinjuri, I feel free. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.

Grazzi lil, Proutrade għas-siġġijiet, Saint Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-sett, u Logo Express għar-rigali tal-mistednin.